Wel, ar gyfer y bennod yma, dwi mewn campfa wedi ei leoli mewn sied ar fferm. Dych chi ddim yn clywed hwnna bob dydd. Mae'r gampfa wedi sefydlu gan Rhys Jones, cyn chwaraewr rygbi ar lefel uchel, a grëwyd fel ffordd o arallgyfeirio'r fferm tra'n adeiladu busnes sy'n canolbwyntio ar gryfder, iechyd a chymuned. Gadewch i ni fwrw ati a chlywed mwy am y fenter yma sy'n neud cymaint o wahaniaeth i'r gymuned leol. Wel, diolch Rhys am gael ni 'ma heddi. Mae'n rhaid fi gyfaddef, mae'r set-up 'ma yn wych 'da ti. Nawr, ni'n awyddus i glywed am dy fusnes, ond cyn bod ni'n cyrraedd y busnes, licen ni ddeall bach mwy amdanot ti. Y'n ni 'ma ar fferm deuluol, yym, oedd ffermio wastad yn y gwaed i ti? Yym, oedd a nag oedd i fod yn onest 'da ti. O'n i'n, yym, Pan o'n i'n ifanc, o'n i o'n i'm rili siŵr beth o'n i moyn neud. O'n i'n yy o'n i'n gwitho ar y ffarm bach 'da Dad, on' o'n i o'n i ddim rili siŵr os o'n i moyn myn' nôl i ffarmo straight away ar ôl bennu ysgol i fod yn onest, so penderfynes i mynd i'r brifysgol a ffindo job cyn bo' fi'n do' nôl i witho witho ar y ffarm i fod yn onest, ond ie ma' ma' passion mowr 'da fi am ffarmo os Ie. So falle o'dd yr yy elfen entrepreneuraidd 'na wastod yn y gwlad yy gyda t'mod rhywun sy'n dod o'r cefndir amaethyddol? Da, fi'n credu fel, fi'n credu fi bach yn od, pan fi'n, fi wastad wedi joio busnes, a fi wastad wedi joio ffindo, gwrando i storis pobl sy wedi dechrau busnes, a shwt maen nhw wedi manegio creu y busnes, a fel success stories. Fi'n cofio pan o'n i'n, pan o'n i'n gweithio ar y ffarm, o'n i'n godro, o'n i'n godro bob bore, a bydde godro yn cymryd fel peder, peder awr i fi rhwng ffido a bennu godro, a bob bore o'n i'n godro, o'n i wastad yn gwrando i podcasts, a bydden ni falle'n gwrando i un neu ddau podcast bob bore am siŵr o fod peder mlynedd, fel business podcast. Ie. A nath hwnna rili fel motivato fi fod yn onest, er mwyn dechrau rhywbeth fy hunan. A o'n i'n... So ma'n ddiddorol. Ie. Ie. O't ti wastad yn meddwl byddet ti falle mynd mewn a cymryd y cam 'na i fyd busnes te? Ie. O'n i wastad... Oedd 'da fi notes app ar ffôn fi, a o'n i wastad fel, os o'n i'n cael idea am busnes, byddwn i wastad yn sgrifennu fe lawr yn yr notes app ma ma'r app ma'r ma'r notes dal da fi fel ma lot o pethe rili random na fel Ie. stwff fydde ti byth yn meddwl bydden ni wedi creu ond ie fi fi was- i hyd yn oed nawr fi wastad yn meddwl am ideas busnes licen i ddechre a jyst amser yw'r peth yfe a neu' siŵr bo' ni'n neud peth iawn. Ti'n meddwl bod yr ochor busnes na 'di ennyn mwy o ddiddordeb na'r ochor er enghraifft lles a cadw'n iach achos yn amlwg ti'n dod o gefndir lle wyt ti'n chware rygbi a pethe a ti 'di bennu lan gyda campfa hefyd yndyfe? Ie, mae... sneb rili'n gofyn y lot 'na, yy, 'na lot i fi, ond i fod yn onest i fi, fi yn, siŵr o fod, ydi, fi yn rili, rili joio busnes, a fi yn, ch'mod, ma' ll- un llyfr 'da fi'n darllen nawr, fel pan o'n i'n ysgol, darllenes i dim un llyfr eriod, I Ie. never read a book, ond e- ers bennu ysgol a dechre gwrando ar podcasts a dechre gwrando ar audio books, fel, fi 'di ffindo llyfre fi actually'n rili joio darllen, Ie. a fi yn darllen lot o llyfre nawr ambwti busnes a sh- marketing a sales a Fel communication, a ma', ch'mo' fi yn, fi yn rili joio nhw, fi'n credu ma' nhw'n helpu lot 'fyd, fel... Ie. ...ti 'llu dysgu mwy nawr off YouTube, off llyfr, na dysgu ti eriôd, ch'mo' ar yr, rw cwrs ne' wbath. Ie, o'n i'n mynd i ofyn 'na, achos t'mo' ma'r byd busnes, ti 'llu edrych ar wahanol themâu a phynciau, yndwyt ti? Ti'n sôn am marchnata fan'na, er enghraifft. O- o'dd 'na rhwbeth yn y llyfre yna, neu yr ochr busnes, sydd falle yn dangos, sy'n rhoi mwy o ddiddordeb i ti? Hundred percent, hundred percent. Fi'n yym, Fi wastad yn meddwl fel, os ti moyn dysgu unrhyw sgil mewn bywyd, hyd yn oed fel, gwerwch nawr for example content creation, neu gwerwch nawr sales, neu gwerwch nawr fel video editing. Video editing yn un da, fi'n watches i fideo neithiwr ar video editing, chimod, alle, allech chi wneud eich hunan yn expert ar rywbeth mewn dwy flynedd, os chi'n hala awr y dydd o watsio YouTube videos, o darllen llyfrau, a dysgu'ch hunan shwt i wneud pethau. Mae popeth nawr ar y we i chi jyst, t'mod, at scale sy'n... which, oedd hwnna ddim i gael 20 years yn ôl, chimod. Mae'n amazing nawr bod chi'n gallu dysgu. Mae fel, y boi sy'n helpu ni gyda fideos lot, Jeds Media, mae fe'n rhagorol yn wneud content creation, ond mae fe'n self-taught. Dysgodd e popeth wrth ei hunan, prynodd e'r cameras, prynodd e'r kit, Dechreuodd e off yn wael, oedd e ddim yn dda iawn pan dechreuodd e, ond nawr os chi'n watsio ar lefel ma' fe'n rhoi mas, ma' ma' fe'n rhagorol. Ie. So fi'n credu ma' hwnna'n gwitho yr un peth i pawb, hyd yn oed hyfforddi, ch'mod fi'n watsio fideos o hyfforddwyr er- eryll o gwmpas y byd nawr a shwt ma' nhw yn hyfforddi a falle bydde co- simple coaching cue ma' nhw'n defnyddio gyda clients nhw, byddwn i'n dysgu fe nawr yn gelle byddwn i'n d- defnyddio fe gyda clients fi. Reit, ocê. Fi'n credu fel Mae hwnna'n super power sy'n gyda pobl nawr a mae lot o bobl ddim yn fodlon neud e. Ti'n sefyllfa nawr le ti allu yn amlwg dysgu wrth wneud achos mae gyda ti'r busnes ond cer â ni nôl i'r dechrau de, pryd nath y busnes ddechrau a shwd wnest ti gymryd y cam cyntaf 'na? So, dechreuais i, es i'r coleg, yym, sylweddolais i'n coleg bod fi'n rili joio hyfforddi, yym, o'n i'n hyfforddi plant ysgol, yym, hyfforddi rygbi sori i plant ysgolion yn Rhondda Cynon Taf a o'n i'n rili rili joio fe a fi wastad wedi bod yn joio coatsio. So, symudais i mlaen o wneud degree yn hyfforddi i top-up degree yn strength conditioning. Mm. A wedyn sylwedd, sylweddolais i fyna, waha fi'n really joio strength conditioning a dysgu pobl sut i cadw'n heini a cadw'n iach. A wedyn, o fyna wedyn, o'n i'n wario rygbi lefel um, semi-professional a fwriais i bach o amser professional gyda Gweilch. Ond gath hwnna ei torri yn fyr pan ges i anaf, so penderfynes i wedyn, well fi symud gartre, gweithred Dad ar y ffarm. A unwaith symudais i nôl, does dim un gampfa yn agos i fan hyn, so oedd rhaid fi agor gampfa ar y ffarm, so dechreuais i treno fan'na. A o'n i'n lwcus, tua 13 mlynedd yn ôl, 15 mlynedd yn ôl, dath y plymyr lleol lan 'da fi a gofynnodd e, Rhys, a fyddet ti'n fodlon hyfforddi fi ar y ffarm. So wedes i, ie, dim problem. So dechreuais i personal traino Pete, shout out i Pete, a oedd Pete yn rili mwynhau, gath Pete results dda 'da ni. Ie. A nath gwraig Pete disuro bod hi moyn joino, achos... Ie. ...oedd hi bach yn jealous o'r results oedd Pete yn cael. A wedyn, ar ôl 'ny wedyn, nath ffrind Pete hala neges i fi yn gweud, o, ti'n gallu traino fi 'fyd? Ie. A wedyn, cyn bo' fi'n troi rownd, oedd pedwar client 'da fi, a Wedyn wedes i 'da Dad wedyn, es i, 'Dad, ma' hwn yn mynd yn rili dda, t'mod, allen ni pwsio hwn a creu rwbeth? A Dad fel, 'O, go on then, os ti'n meddwl deith rhywun, sai'n credu trafeilith yn rili fel 'e fach, ond os ti'n meddwl weithith e, rhoi shot shot i fi. So es i, 'Iawn, diolch Dad. So wedyn es i gartre, wedes i 'da Katie o'r wraig, o'n i fel, 'Kate, I think, I think I need to start something, what should I call it? Ath tua wthnos i fynd fel hyn, trial meddwl am enw, Cato Strength gath ei eni, a wedyn dechreues i o fan'na wedyn, a A beth oedd y dechrau fel i ti? Achos yn amlwg, mae'n mynd o'r sesiynau bach 'na gyda un, dau, tri, pedwar o bobl, a ni mewn canolfan fan hyn, yn dŷn ni, timod, mae e reit yn ganol, fel un fach, ond beth oedd e fel cyn hwn? Wel, o'n i byth rili, yr amser 'na, o'n i ddim rili meddwl ambwti be fi, ble fi moyn bod mewn deg mlynedd, o'n i jyst yn enjoio hyfforddi, a oedd e'n extra income, ch'mod, i arallgyfeirio ar y ffarm, oedd rili angen rhywbeth ar y pryd o'n i, achos, Ni'n ffarm fach, o'n ni'n godro 60 o dda, a ch'mod o'n ni'm yn cael salary mowr gyda Dad, ma' lot o po- bois sy'n gwitho ar ffermydd Tad e, ma' nw'r un peth ch'mod, ma' fe ma' fe'n industry caled, so... Oriau hir a t'mod. A gwraidd o'dd amser le o'n i moyn bennu ware rygbi, a o'n i'n cael talu ch'mod mwy yn ware rygbi na o'n i'n cael yn gwitho ar fferm 'da Dad, so o'n i'n meddwl os benna i ware rygbi fi'n myn' i fod yn byta beans on toast am gweddill bywyd fi, achos ch'mod so o'dd raid fi trio ripleso wnna, so Ces i, alla i pwsio Carter Strength. A 'na be nes i wedyn, a dechreuais i pwsio Carter Strength. Es i ar social media, yym, dechreuais i online coatsio, dechreuais i dysgu fy hunan trwy gwrando i'r podcast, trwy gwrando lly-, trwy ddarllen llyfrau ambwti shwt i sgeilio busnes a shwt i marketo busnes a cael leads a cael retention, a wedyn all of a sudden, tyfodd e a tyfodd e. Nes gyrraeddes i y pwynt, pedair mlynedd yn ôl, oedd waiting list 'da fi, es i llawn amser, a penderfynes i a Katie, mae swn i'n neud rhywbeth nawr er mwyn adeiladu rhywbeth ar gyfer y dyfodol sy bach mwy sustainable, sy'n sy'n exciting, a 'na pryd gath Carter Strength 2.0 ei eni. Alli di roi blas i ni o ran beth sy 'ma yn union? Yn amlwg ti'n gweld pobl yn y fforddio o gwmpas ni, maen nhw ar ben eu hunain yn y fforddio, ond fi'n gwybod bod chi'n wneud dosbarthiadau a bod chi'n gymuned hefyd, yndyfe? Ie, so Carter Strength in a nutshell, ni'n Am fasiliti mawr sy'n cynnig dros 70 o classes bob wythnos. Ni'n Crossfit Affiliated, ni yw'r unig gym yn Ceredigion sy'n Crossfit Affiliated. Ni'n Hyrox Affiliated. Ni'n neud sesiynau ar gyfer plant tri oed lan at pobl dros wythdegau. Ni'n gweithio gyda Mams and Prams, ni'n neud personal training Mae gyda ni siop ddillad, mae gyda ni yym coffi a bwyd ni'n gwerthu yn y safle hefyd, a ni'n neud pilates, yoga, a ni hefyd yn yym ma' cymuned yw'r peth mwya pwysig s'da ni. So ie, ni'n trio cynnig gymint â ni'n gallu yn y sgwâr bach sy 'da ni. Mae'r awch 'na i ddysgu yn amlwg yno ti, a ti'n sôn hefyd am Ambell i beth falle wyt ti ddim yn sicr o reit ar y dechrau, hynny yw, a fydde pobl yn teithio i fynd i'r gampfa, er enghraifft. Sonia ychydig am yr heriau falle o ddechrau a tyfu catws ffraeth. Daeth y heriau mwyaf pan mae goron yn ei lle hŷn, i fod yn onest. Pan dechreuais i off yn wreiddiol, o'n i ddim yn rhoi gormod o pressure ar fy hunan, na, achos Aha, o'n i ddim yn dibynnu arno fe shwt gymaint, os hwnna'n neud sens. Yym, pan dechreues i, oedd sawl person yn gweithio 'da fi, a lot o'r pobl yn pobl agos i fi, ch'mod, teulu, ffrindie da, o'n nhw, o'n nhw yn gweud, O, Rhys, sa i'n siŵr os bod neb yn mynd i trafeilu i Felin Fach, let's be honest, mae gym i gael yn Llambed, mae gym yn Aberaeron a mae gym yn Aberystwyth, ch'mod, yn y trefi mae pobl yn mynd. Ie. A o'n i'n gweld 'na, a fi'n credwr mowr yn, ch'mod, os ma' Os mae rhywun yn value-o product, wnawn nhw dewis y product 'na. Ie. So os ti'n gallu cynnig product sy'n well a sy'n creu value i bywydau pobl, they will choose that. Ie. Chimod, mae fe'r un peth â popeth, popeth ti'n prynu dydd i ddydd, alla i mentro bod 'da ti Iphone neu Samsung yn poced ti nawr, chimod. Ie. And because you value that phone more than you would a a Nokia, a ti'n talu mwy am y ffôn 'na. Mae'r un peth am hyfforddi. Os ni'n gallu creu busnes sy'n provido value mwy na llefydd eraill mae pobl yn mynd i trefeili a hwnna yw motto fi o'r dachrau rili. Ife hwnna yw'r brif her i ti, ti'n meddwl, neu beth o- ife hwnna oedd y brif her i ti o ran cael pobl 'ma mewn ffordd, neu llwyddo mewn lle gwledig? Llwyddo mewn lle gwledig fi'n credu oedd y peth cyntaf, achos jyst achos oedd shwt gymaint o bobl yn gweutho fi bod e ddim yn mynd i weithio, ond Dros yr wyth mlynedd cynta o'n i'n gwitho, fi'n credu nath lot o bobl newid newid meddwl nhw. Dad fi'n un, neith dad fi roi llaw lan nawr a gweud o o'n i'n wrong. Na na. Ma'n ddiddorol yw e? Ie, a ni'n jôcyn ambwti'r amser ond yym so ma' fe wedi creu bach mwy o trust ynddo fi nawr, os fi'n cael idea arall bo' fi moyn neud rwbeth arall, ma' fe fel o ok, os ti'n meddwl neith e gwitho we'll give it a go ond ie, hwnna oedd y her mwya i ddechre. A wedyn ers agor y lle hyn, y her mwya fi 'di cael wedyn yw jyst mynd o cael busnes lle fi'n gwitho ar ben fy hunan, newid orie am arian I suppose, i nawr cael safle le ma' 'da ni dros 350 o aelode, ma' 'da ni saith aelod o staff, a ch'mod menthyg arian a stress sy'n dod gyda 'na a ch'mod jyst y pressure sy'n... Hwnna yw'r peth cletach fi'n credu, gymharu â le o'n i cyn 'ny. O'dd dim lot o pressure cyn 'ny achos Os ife fail i, ch'mod, bydd e'n iawn, ond nawr os ma' n'w, ch'mod, sim, sim, it can't fail yfe? Na. Ie, fi'n gallu deall 'na 'fyd, achos t'mod, ar y dechre, ti o'dd e, yndyfe? Ond nawr, yn amlwg, ti'n gorffod gadl fynd, a ti'n gorffod gadl pobl eryll i ddod mewn i'r busnes, a helpu busnes i dyfu, yndyfe? O' ti'n gweld hwnna'n her 'de, t'mod, tyfu'r busnes a rheoli pobl a, yr ochor 'na o dyfu busnes, falle? Massive, ie, byddwn i'n gweud massive. Hwnna yw'r her mwya fi 'di ca'l yym dros y dwy flynedd dwetha. A ma' fe'n job ch'mod ma'r ma'r sgil o leadership er mwyn trial arwen tîm er mwyn ypsgilio'r tîm i trial ca'l y quality of coaching ch'mod fi wedi arfer gyda ch'mo' ma'n cymryd amser a dod â'r teulu mewn i'r busnes ch'mo' ma' shwt gymaint o pwyse'n dod gyda hwnna er mwyn sicrhau bod bod y busnes yn llwyddo, dim jyst ar gyfer fi ond ar gyfer pob un arall, a'r gorau fi'n neud, y gore mae pob un o gwmpas fi'n mynd i neud hefyd. Ie. Shwt ti'n cael yr amser de, neu t'mo, beth yn union odd odd angen arnot ti er mwyn i'r busnes i lwyddo? Odd raid ti dynnu ar bobl ym maes marchnata, neu cyllid, neu meysydd eryll er mwyn neud e i weitho? Fi'n credwr mawr yn ch'mod, Mae'r pobl sy o gwmpas chi yn y pethe, yr asset mwya chi'n gallu cael a fi'n rili lwcus yn y gym hyn. Mae gyda fi shwt gymaint o bobl yn y gym fi'n gallu siarad â. Ie, ie. Er enghraifft nawr, mae y boi sy'n sy'n treino tu ôl fi, Owen, fe yw perchennog Crossfit Aylesbury a hwnna yw'r un o'r gyms gore yn Prydain. So mae fe'n treino 'da fi nawr a mae fe'n ffrind, ch'mod, a 'sen i moyn gofyn cwestiwn i fe heddi ambwti, oh, owes, you know, yym, T'mod, gofyn am advice, ma' fe 'ma i helpu fi. Neu ma' gyda fi menywod a dynion sy'n treinio yn y gym falle sy'n gweithio gyda planning neu sy'n gweithio gyda mentor business etc. Fi'n gallu rîtchio mas i fel ffrindie a jyst cael advice wrthyn nhw a fi'n credu bod hwnna werth mwy na dim byd i fod yn onest. Wyt ti'n gweld falle, t'mod, o't ti'n sôn am fel darllen a edrych ar YouTube a pethe, ti'n ti'n sylwi falle bod y pyncie ti'n darllen amdano nawr neu'n edrych arno nawr yn wahanol i beth o'dd e ar y dechre? A wyt ti'n teimlo bod 'na bobl mas 'na fel mentoriaid, pobl ti'n gallu troi ato i gael y cyngor 'na neu tibod hints and tips wrth bod ti'n delio gyda heriau neu cyfleoedd gwahanol mewn busnes? Hundred percent, a ma' raid i chi rili lino mewn iddyn nhw, a os na chi'n lino mewn iddyn nhw, chi'n mynd i colli mas. Fi'n dysgu, byddwn ni byth le i fi nawr os o'n i ddim wedi cael y help fi wedi cael gyda pobl. Ch'mod, hyd yn oed heddi nawr, shout out i Owen sy'n ch'mod, Morgans a Davies de, sy'n berchen carafan parc Nillyn Nina, halodd y tecst i fi bore 'ma gyda grant newydd sy'n dod mas ar gyfer solar panels. Byddwn i ddim yn gwybod am y grant 'na 'sa fe heb cymryd yr amser i tecsto fi, a wedi gweud, 'Gwranda, Rhys, mae y grant yn mas ar gyfer solar panels, a fi 'di edrych mewn iddo fe nawr, a falle mewn chwech mis bydd solar panels 'da ni yn y gym, achos mae ffrind fi a aelod y gym wedi rîtio mas i fi. Jyst enghraifft bach yw hwnna, ond... Mae'n enghraifft da ddo, yndyw e, timod. Ie. A ti 'di mynd yn amlwg o timod, chwarae rygbi, hyfforddi pobl i sefydlu a tyfu'r gym, yn dyfe? Neu'r gampfa. Beth wnest ti ddysgu fwya o'r newid 'na o fynd o, timod, chwarae rygbi, hyfforddi, i berchen busnes? Fi'n credu, pan fi'n wastad yn siarad ambyti cymuned un o'r pethau mwya pwysig yn Carter Strength, a fi'n credu mae'r sense o cymuned ti'n cael trwy ware rygbi mewn tîm, gyda chwa grŵp o hyfforddwyr a grŵp o chwaraewyr yn cario draw i rhedeg gym tipyn bach. So, fel part, y peth fi mwya, y myso mwya am tŷ rygbi yw y banter a'r camaraderie ti'n cael yn tîm. Ie. Ond be fi'n trial pwysleisio yw trial cario hwnna mlan i'r gym. So ma' wastad, ch'mod, banter yn y gym, ma' wastad pobl yn siarad 'da'i gilydd, ma' wastad pobl yn syportio'i gilydd, yn gwmws fel o'dd e pan o'n i'n ware rygbi. Ie. A fi'n credu fel, ma' lot o gyms fi 'di treinio arno yn y Pasg ch'mod they don't have that a fi'n credu ma' hwnna'n un peth sy'n neud Carter Saithdrws sefyll mas, jyst y community aspect le ma' pob un yn supportio'i gilydd, ma'r banter ch'mod os bo' rywun yn troi lan fel un o'r bois nawr os ma' nw'n troi lan gyda wedi ga'l haircut newydd falle bydd nw'n ga'l bach o banter achos t'mod bydd e not the best haircut neu vice versa a t'mod a jyst pob un yn werth fynd a'i gilydd a ma' fe'n creu Twr awyrgylch, awyrgylch, grêt. Wel oes un boi yn gweddu arna i yn yr yy maes parcio nawr wrth bo fi'n dod mewn i gyfweld â ti t'mod a oedd e'n jôc yn j- jocan am y ffaith bo fi'n dod mewn i neud cyfweliad t'mod so yy ti 'di gweld e ti 'di gweld e pan ti 'ma yndwyt ti? Ma'n bwysig ch'mod gweud wrth bo chi'n ga'l diwrnod caled, sai'n fa- achos ma' pob un yn ca'l diwrnode caled, A ti ddim moyn mynd i'r gym a ti'n tyn- ti'n drago dy hunan mewn i'r gym a ti'n cael bach o sbort 'da pobl sy'n treno 'ma a ma'r hyfforddwyr yn fel nabod enw ti, soon as ti'n cerdded trwyddo'r drws ma' high fives, fist pumps ar y diwedd. Ma' pob un fel yn gadl yn hapus, fi'n credu ma' wnna'n bwysig. So fel, un o'r values mwya pwysig i ni yw cymuned. So cymuned, fod yn authentic a fod yn inclusive. So os ni'n Bwrw'r tri peth 'na a ni'n neud job yn iawn. A mae'n gallu bod yn eitha unig dechrau rhedeg busnes, mae'n siŵr eitha neis bod ti'n gallu jyst cael hwyl wrth wneud e a bwrw mewn i bobl ti'n weld bob awr o'r dydd math o beth. Ie, a fel 'na ma', wir, fel 'na ma' fe, ch'mod, within reason yfe, ma' rhai po- pobl bach mwy, chi- chi'n gallu bod yn ofalus gyda plant a mwy na'i gilydd ond ch'mod ma', ma' pob un yn cael hwyl 'ma, ma' pob un yn, pob un yn cael sbort. Mae hwnna mwy pwysig na'r actual training, byddwn i'n gweud, bron a bod. Ie. Ti'n sôn am y ffaith bod ti 'di cael cyngor a cymorth gan unigolion, tibod, mae mentora anffurfiol yn digwydd weithiau yn dyw e pan ti'n datblygu busnes. Sonia ychydig am y cymorth busnes ti 'di cael, ymwybodol bod ti 'di cael peth gwaith, yy cymorth gyda Cyswllt Ffermio, yym Arfor hefyd i roi bach o gymorth. Ie, so mae Cyswllt Ffermio wedi bod yn grêt, fel Cyn fi, cyn i fi penderfynu agor two point oh, sef y gym hyn, nes i byth rili edrych mewn i pethe fel hyn, achos o'n i byth rili meddwl bydde fe'n helpu fi gymaint yna. Ie. Ges i massive shock. Yym, o'n i'n lwcus 'da cwmp- yy 'da cyswllt ffermio o'dd yym o'n nhw'n helpu 'da grant, ch'mod, lan at tri mil le ma'r fferm yn gallu defnyddio ar gyfer, wel, unrhyw beth rili, ife? A o'n i'n rili lwcus gyda dad nath e syporto fi, o'dd yn fodlon i fi defnyddio yy cyllid o'dd yy Farming Connect yn cynnig 'da er mwyn cael business plan ar gyfer agor y llên, a oedd y business plan yn epic, oedd yn elite. Nes i gyda cwmni'r enw Lanska Business Solutions, trwyddo Family Connector. Jeremy. Ie, 'na ti, ie. Shout out i Jeremy. A wnaethon nhw jobyn grêt. O'n i byth 'di wneud un fi fel hyn. Idea fi o'r business plan oedd jyst fel, chimod, un tudalen yn gweud be fi moyn wneud a shwt ma fe'n weithio, ond oedd hwn fel 250 pages gyda fel, os yw un number yn newid ar y business plan, bydde popeth arall yn newid. Er enghraifft, os o'n i'n gweud fi moyn gwerthu coffi nawr am £2.25 yn lle £2.20, bydde'r popeth yn newid, fel y profit margins, y... Ie. Oedd e'n unbelievable. A e- ne- es- es i â hwnna obviously at y banc, so er mwyn trial fenthyg arian ar gyfer y gym. A wedyn wnaethon nhw helpu fi yym i trial securo funding ar gyfer y busnes. Stwff hyn fi byth wedi wneud o'r blaen. Ges i massive shock fel mor galed oedd e a faint o challenge oedd e. A wedyn ar ôl fi wneud 'na oedd rhaid fi tr- trial s- cael grant. Yym gyda... Tries i am tri grant yym i agor y lle, pan o'n i'n agor y lle, ges i un, ond fi'n rili proud o'r un ges i ddim, os ma hwnna'n 'neud sense. O'dd un i ga'l o'r enw Shared Prosperity Fund o'r SPF, a es i trwyddo Cyswllt Ffarmio a es i trwyddo Jeremy a Lenska ar gyfer hwn. A o'dd hwn yn hundred percent grant lan at four hundred thousand. A fi'n cofio Jeremy'n gweutho fi, O, Rhys, it's a bit of a long shot, t'mod, small private businesses don't usually get this, it's usually, t'mod, universities a llefydd mowr 'ma, o'n i fel oh we may as well give it a go fe, a wnes i, a ges i feedback o'r grant 'na, ges i sgôr o 17 mas o 20, a os o'n i 'di cael sgôr o 18 mas o 20, byddwn i 'di cael y grant? Na. A dim ond fel rhesymau bach, bach, bach pam ges i ddim e, a o'n i'n rili proud o hwnna, even though ges i ddim e, mae fe dal yn boenus bod fi ddim 'di cael e, ond sa i'n gwybod, Mae rhaid ti a fi wedi bod mor agos yna gyda'r help, cyswllt ffermio a help, chimod, Jeremy etc, yn, yn rhoi lot o confin- confidence iddo fi er mwyn trial neud e 'to. Ie, ie. Yy, t- ti'n siŵr yn dysgu tipyn o'r broses, ond hefyd mae gyda ti'r gwaith 'na 'di cael ei baratoi nawr ar gyfer falle y tro nesa. Ie, a fi dal yn defnyddio fe, so mae'r business plan 'na nawr, mae fe dal 'da fi ar y laptop, os fi moyn fel newid rhywbeth yn y busnes fel whether fi moyn wel jyst coffi for example os fi moyn newid pris coffi ma'n dangos fel le bydde- le Ie. le'n wahanol fyddwn ni ar diwedd y mis os fi'n neud hwn a be' bydd yn digwydd i'r t'mod gross profit margins os fi'n neud hwn achos ar diwedd y dydd ma' bob busnes yn byw a marw ar yy ar sales Ie. ch'mod if you if it's not profitable it's not gonna Ti'n sôn am ddatblygu'r cynllun busnes fan'na. Wyt ti'n berson sy'n mynd mewn i'r manylder neu oedd rhaid ti cael yr help allanol 'na? Na, oedd rhaid fi gael y help allanol. Ie, amser hefyd yn broblem yndyw e? Ie, a o'n i jyst ddim yn sylweddoli ch'mod faint oedd yy faint oedd yn mynd mewn iddo fe, fod yn onest. Fi'n un o'r pobl 'na sy'n yym neud rwbeth heb meddwl lot ambwti plan. Fi jyst yn, o well 'da fi neud rwbeth ffeili pump gwaith, dysgu gwers a wedyn neud e'n iawn y chweched gwaith. Ie. Whereas ma' gwraig fi Katie the mae'n polar opposite, ma' well 'da hi neud plan ambwti pedwar mis, neu siwbod a bang on a wedyn neud e. So fi itha lwcus ma' 'da fi rhywun fel Katie yn cornel fi i slywo fi lawr bach, a fi'n credu bo' fi'n dda i Katie fe- i sbido hi lan bach, so fi'n credu ma' oes yy elfen o'r ddou. Ie. Shwt ma'r busnes yn ffito mewn i fywyd teuluol, neu shwt ma'r bywyd teuluol yn ffito mewn i'r busnes? Yy massive, fi'n credu, ma' fe'n Mae'n huge part o bywyd ni. Yym, fi'n trial dadansoddi ochr teuluol yym ni 'de, mewn i'r busnes gymaint a fi'n gallu. Fel un o'r motivators i fi er mwyn agor y lle 'ma odd i cael Katie i weitho 'ma llawn amser. Yym, ma' gyda ni tri plentyn ifanc. Pan agores i Carter Strength 2.0, odd 'da fi tri phlentyn o dan dou oed. Waw. Ie, oedd e'n mental. A ma' Harry, Harry, mab hyna ni de, gath e ei eni yn diagnosed gyda yy Down syndrome de, so oedd hwnna'n huge shock i'r system, ond ma' fe wedi bod yn motivator mowr i ni ers agor i codi ymwybyddiaeth ambwti Down syndrome. Os chi'n edrych lan fan hyn heddi nawr, ma' gyda ni fel tair arrow ar ben ni, a'r un ar y dullan ni'n gwisgo, a hyd yn oed lliwiau yn y gym. Ni'n defnyddio symbols Down Syndrome yn aml, er mwyn codi ymwybyddiaeth, a mae popeth ni'n neud yn y cymuned yn trial helpu dyna 'fyd. So ni 'di codi dros 35,000 dros y dwy flynedd diwetha' er mwyn elusenniad Down Syndrome, a Mae pob un sy'n dod i Jeml yn nabod Harri a nabod y plant a gweld Katie, so mae mae'n huge part. Sa heb y teulu bydde fe ddim yn Cat a Saeth chi'n gweld heddi. Ie, o'r llongyfarchiadau ar y gwaith, mae'n swno'n anhygoel mewn ffordd, yn dyw e, timod, a ti 'llu ti 'llu gweld e 'fyd, timod, y y ffaith bod bod bod y gymuned yn rhan ohono fe, yn dyw e, a bod e'n rhan o'r brand rhyw ffordd, yn dyw e? Ie, massive, ie. Ni'n dod mas â t-shirts nawr, er enghraifft, chimod, gyda Yym symbol down syndrome arnyn nhw a so o'n i ddim siŵr ar y slogan 'to ond fel nothing down about it neu rywbeth fel 'na ond bydden nhw'n gwerthu fel twenty percent o'r profits f'hyn a bydden nhw'n mynd i Ellis yna Chwarae teg. a mae pob un yn syporto fe achos maen nhw moyn chimod maen nhw maen nhw'n gweld Harry ie. Rheswm amlwg iddo fe tibod ie. Fi'n mynd i cymryd rhoi fach o'r cwestiynau mwy dwys a falle wna i droi at y cwestiynau cyflym. Felly, cloiaw'r ateb, y gorau o'r rhain, ok? So, cwestiwn cyntaf s'da fi, lle ti'n gweld y busnes mewn pum mlynedd? O, ti'n hwnna'n quick fire cwestiwn, Michal, mae hwnna'n deep cwestiwn. Cattle strength 3.0. Na, sdim cattle strength 3.0 mynd i fod, dim to, anyway. Fi moyn, fi jyst moyn neud y job gorau fi'n gallu ar gyfer y pobl fi'n gweithio gyda. Um, fi moyn codi mwy o mybyddiaeth am Down syndrome, fi moyn Yym, cael y y hyfforddwyr gorau fi'n gallu yn gweithio yn Cato Strength. A fi hefyd moyn cael yr athletes gorau yym yn dod o Cato Strength hefyd. Ie, ie, ie. Er enghraifft, chimod, mo- dyw hwnna ddim yn meddwl p- pwy sy'n c- wneud y gorau yn cystadlaethau, ond er enghraifft, mae 'da ni fel Maddie Powell nawr, ddechreuais i treno Maddie pan oedd hi'n yy thirteen years old, mae hi newydd qualifio nawr ar gyfer y Crossfit semi-finals, y Crossfit Open semi-finals, ma' hwnna'n meddwl mae hi'n y top one percent of the world am oedran hi. Waw. Mae hi hefyd wedi cyrraedd y tîm Cymru rygbi. Chimod, pethau fel 'na sy'n motiveitio fi. Storis fel 'na sy'n bwysig. Ie, a mae hefyd gyda fi Rhys, fi'n treino, sy'n cadw'r olwyn o Machynlleth. Mae fe on the cusp o cwalifeio'r Crossfit Games 'fyd, chimod, top one percent of the world. Mae Owens yn hyfforddi yma, mae fe'n top one percent of the world. Fi... Ond dim jyst y pobl 'na, fi hefyd moyn gweithio gyda, chimod, Susan, sy wedi bod yn syffro gyda cefn tost trwy bywyd hi, a mae hi 'di dechrau dod i Cadel Strength, a mae 'di dechrau strength training, a mae hi nawr ddim yn syffro gyda cefn tost. Fel, ma' rhywun, ma' nhw as equal and as impressive, a 'na be' fi moyn neud, fel trial neud y gore fi'n gallu gyda'r pobl fi'n gweithio gyda. Mae'n grêt clywed y storïau unigol 'na, yndyfe, am yr unigolion, achos Ti'n sôn fan hyn ambwyty dy daith di mewn ffordd, a ma' pob un o'r rheiny ar daith hefyd ynde? Ti'n sôn am rywun sy'n teithio o Machynlleth i i i ymarfer t'mo' sai'n me'wl sawl gwaith yr wythnos ond sawl sesiwn bydden i'n dychmygu yn yr wythnos? Ie, ond ma' fe'n rhwystr bach o hybrid plan 'da fi, ma' fe'n yy neud lot online 'da fi. A, fi'n deall. Ond ma' fe, ma' fe'n do' lawr, ma' fe'n do' lawr ar Porth Cayenne bob hyn a hyn a ni'n mynd i ga'l brecwast a Ie. So ma' wnna'n elfen arall yndyw e yr ochor ar-lein 'na? Ma' wnna'n t'mo'... Odi, odi, o'n i'n rili l- wel, o'n i'n rili lwcus, fel dechreues i online coaching tua pedwar mis cyn i Covid 19 bwrw y byd, a fi oedd un o'r pobl cyntaf i wneud e yn Ceredigion o be fi'n gwybod, a pan dath Covid 19 nath y byd stopo, nath pob gym cau a all of a sudden o'n i'n set up fel online coach gyda good results yn barod a nath influx o phobl joino Cath and Strength ar y pryd ni. Yeah. So nes i bach o look, a ar y pryd o'n i'n gweithio gyda pobl o Australia, Denmark, uh, Lloegr, Iwerddon, dros, dros y byd i gyd. A nath hwnna, sy'n ni ddim wedi neud na, sy'n credu bod ni wedi gallu agor y lle yma chwaith. Wow. Mae'n mae ddiddorol. Sa'n credu bod ni'n gwneud dda iawn ar quickfire questions, ond... Yes, Rili really ddiddorol. Um, I'r ail un stafi da. Beth yw'r hoff beth am redeg busnes yng Nghymru? Yy, cymuned. Ateb da. Enwa un busnes yng Nghymru ti'n meddwl sy'n smasho fe ar hyn o bryd? Heblaw Carl Strength. Moody Cow. O! Newydd fod am gino yn Moody Cow. Ateb da. Os na fyddet ti'n rhedeg y busnes yma, be fyddet ti'n neud? Byddwn i'n rhedeg busnes arall, definite. Bydd rhaid fi gael yr app 'na mas a dangos i ti beth o da fi wedi'r app, ond lot o pethau run arno fo. Ie, ie, sawl syniad 'na. Ie. Ie. So un o'r rheini falle? Un o'r rheini, definite, ie. Byddwn i'n hyfforddi fi'n credu, rhyw fath o hyfforddi. Ie. A ma' hwn yn eitha pwysig, reit? Os oes 'na rywun mas 'na'n gwrando nawr sy'n stryglo gyda rhedeg busnes, be fyddet ti'n gweud wrthyn nhw? Yym, byddwn ni'n hala lot o amser yn trial ypsgilio'ch hunan, fel gwrando i lot o podcasts, darllen lot o llyfrau. Chimod, fi'n credu mae'r amser 'na rhwng fel saith o gloch y nos a deg o gloch y nos, chimod, cyn mynd i gwely yn yn key. Os chi'n gallu defnyddio'r amser 'na i dysgu rhywbeth newydd a gwrando i rhywun sy wedi wneud e cyn chi, chimod, chi'n mynd i dysgu loads. Yym, a paid bod o fan ffeili, achos, fail- failure is a good thing, ife? Os chi, pan ti'n ffeilu, ti'n dysgu, os ti'n dysgu sawl gwers, chwad, mae lot o bobl fi'n nabod sy'n dechrau busnesau sy'n neud yn dda, maen nhw wedi dechrau 7, 8, 9 busnes cyn yr un sy'n actually wedi neud yn dda, maen nhw wedi dysgu gwers off pob un, a wedyn maen nhw finally yn cael, chwad, y breakthrough 'na. Fi'n credu rhedeg busnes yw cael baw yn twlu yn gwyneb ti trwy'r amser, a the occasional success.

mae'n swno fel yn lwyddiant mawr yndyw e, ti'n gwbod. Yym, oedd hwnna'n rhan o'r cynllun o'r dechrau, ti'n meddwl? Neu oedd hwnna'n jyst yn rhywbeth sy' 'di esblygu a dod yn fwy naturiol wrth bod ti'n... Fi'n credu ma' fe wedi datblygu yn naturiol, ond ma' fe hefyd yn rhan o'r cynllun. Fel pan o'n i'n byw lawr yn South Wales, o'n i'n byw lawr yn Neath, a Trainers i yn sawl wahanol gym, a ch'mod o'n i wastad yn sylweddoli o'n i'n lico'r gyms ch'mod rough and ready, functional training, chalk ar y llawr, pob un yn rhoi high fives ei gilydd ar y diwedd, dim mirrors, ch'mod neb yn dod mewn gyda headphones a hoodies mlan, pob un yn siarad â'i gilydd, a nhw oedd y llefydd gyda'r awyrgylch gore' ch'mod, a o'n i wastad moyn adeiladu rhywbeth fel'a yng Ngheredigion. So, trwy wneud 'na, mae'r cymuned yn adeiladu hunan. A, ch'mod, os chi'n wneud digon o stwff tu fas y gym wedyn, ch'mod, fel social events. Fel, ni'n cael parti Nadolig bob blwyddyn, a mae pob member sy'n dod aton ni yn dod i'r parti Nadolig. Wnaethon ni coastal walk 'leni o Caerdigion i Borth. A nath 120 o bobl cerdded ar y Coastal Walk 'da ni. So mae'n fwy na gym yndyw e? Ma' pwrpas clir 'na. Ti'n sôn am yr elfen elusennol a pethe ond ma'r gymuned 'na'n rhan enfawr ohono fe yndyw e? A ni'n neud stwff trwy'r amser sy'n adeiladu ar hwnna. Fi'n credu bo' lot o gyms nawr yn yn dilyn a gweld ch'mod ma' hwnna yw y ffordd i fynd ond ni 'di bod yn neud e ers deg mlynedd a ma' fe'n gwitho a ma' fe'n bwysig iawn i ni. Be' sy'n neud ti fwya prowd o'r busnes? Probably, o ma hwnna'n cwestiwn caled. Fi'n credu fe jyst, i fi, jyst ochr teulu, bo fi di gallu adeiladu rhywbeth ar gyfer teulu fi. Yym, pan fi'n edrych ar Carter Strength, hwnna'r peth sy'n yym sy'n neud fi fi mwya proud rili, ch'mod ma ma hwnna'n rhywbeth bydd yym Harry, Jac a Lola, ch'mod, gobitho os pan ma nhw'n hirach Os fy nhw moyn fod yn rhan o'r busnes, bydd y maen nhw, a fi 'di jyst, fi 'di adeilio rhywbeth, adeiladu rhywbeth ar gyfer nhw. Ie. Yn amlwg ti dal ar y daith 'ma, chi'n dal i ddatblygu fel busnes. Yym, ond o's 'na foment sydd wedi aros gyda ti yn ystod y cyfnod cynta 'ma? Cyfnod cynta, neu? Wel, er tgwp, o, ers dechrau de. T'mo, os 'na foment sy'n jyst... Ni 'di cael lot o moments pretty amazing, but ma', ma' rhywun fel Maddy Powell yn sefyll mas, ch'mod, daeth hi ato fi pan oedd hi'n yym 13, yym, sai'n credu bydd hi'n meindio fi'n gweud hwn, oedd hi'n bach o, ch'mod, oedd hi'n proper teenager a dim lot o... a ddim yn awyddus iawn i wneud lot o waith caled a chimod, fi'n siŵr bydd Mel yn mamu 'da fi, oedd hi bach yn stroppy i fynd yn fy ndraw a... Fi'n siŵr bydd Madi'n iawn, sa i'n siŵr os bydd teenagers eraill i gyd mas 'na'n iawn 'da fe ond... Sori. Ond chimod, mae rhywun fel hi jyst 'di datblygu dros yr amser a fel mae hi nawr. Mae hi actually'n helpu ni hyfforddi y plant nawr yn y gym. So o'n i'n neud fel kids classes a ma hi'n helpu gyda'r hyfforddi. A jyst gweld le ma hi 'di dod o a le ma hi nawr, ma hwnna'n rwbeth sy'n rili sefyll mas. Hefyd, yy gwaith codi arian ni 'di neud, fel gethon ni infaito llynedd i yym y John Down yym Association Building, achos le gath yym Fe inventodd y term Down Syndrome de, a mae lle i gael yn Llundain, a cwrw ni 15 mil i nhw llynedd, a wnaethon nhw invite ni draw, oedd hwnna'n pretty awesome. Gaethon ni invaito i Buckingham Palace wythnos ddiwetha, yym, am y gwaith yy elusennol o'n ni 'di neud, roedd hwnna'n eitha cwl, ma' hwnna bach yn, o'n i'n meddwl bo' fi'n cwrdd â'r King, ond yym gwrddon ni â William a Kate yn lle. Do fe? So, oedd yn eitha cool. Shwt ath hwnna o gwmpas te? Be, be? Sa i'n siŵr, fod astig. Ges i, uh, fi rili ddim yn gwybod. Gethon ni, enillon ni um, gwobr llynedd am y busnes mwyaf inspirational yn Ceredigion. Mm. A ar tua mis ar ôl ni ennill y gwobr yna, gethon ni llythyr o Buckingham Palace, Royal roi y letter yn invitio mi draw i cwrdd a, wel o'n i'n meddwl y king. So oedd hwnna eitha, oedd hwnna eitha cool. Ond fi'n credu wnaeth rhywun yn web i ni a ni ddim rili siŵr pwy wnaeth yn web i ni. So os chi'n gwrando, diolch yn fawr iawn am yn web i ni ar gyfer y gwobr yna. Oedd hwnna'n yym... Ie. Mae lot o bethau, mae, mae'n rili galed. Fi jyst yn meddwl off top pen fi nawr. Probably, a jyst y cael, y stwff ni wedi wneud, fel y three peaks wnaethon ni a Harry's Hike a stwff, rheina'n rili serth oes? Mae'r elfen gymunedol 'na, a hefyd gweld llwyddiant ti a'r busnes yn yr unigolion yn amlwg yndyw e? T'mo', gweld rhywun yn llwyddo ar lefel unigol, ond yn amlwg ti siŵr o fod yn adnabod yr holl waith caled sy' 'di mynd mewn i'r hyfforddi ac ati, yndyw e? A mae isio gymaint o fel storis personol, fi ffili rili siarad ambwti yn iawn, ond fel mae pobl, ch'mod, sy' 'di siarad 'da fi dros y blynyddoedd dwetha o'dd yn stryglan gyda mental health neu ch'mod sydd i agor mas i fi yn gweud bod ch'mod ma' lle ma' rhywun newydd bod yno a which sy 'di digwydd lot mwy na ti'n meddwl neu rhywun well efo stryglan gyda eating disorder sy ch'mod sy no- sy nawr ddim a Ie. ma' nhw wedi completely troi bywyd nhw rownd. Fi'n credu ma' rheina'n rili sefyll mas i fi a fi obviously fi'n ffili enwi nhw ond P'un na, probably, a bit of that. A ti'n sôn am y gymuned yn y gampfa a'r gweithgareddau dach chi'n neud tu allan i'r gampfa, on' yfe? Ond o' ti hefyd yn sôn ar y dechre am shwt o'dd yr awydd 'na i ddod nôl i ardal wledig yn bwysig i ti hefyd a llwyddo mewn ardal gwledig a profi dy dad yn anghywir, on' yfe? Shwt ti'n meddwl ma' Catal Strength yn helpu'r gymuned a falle busnese lleol eryll yn yr ardal? Fi'n lico meddwl fod e, fel, Mae'n sawl ffordd. Fel, er enghraifft, i fi'n bersonol de, pan mae Gordon yn y lle 'ma, mae pob un sy 'di gwitho i adeiladu'r lle 'ma, helpu fi adeiladu lle 'ma, i gyd yn aelod o Carter Strength. So, oedd y carpenter wnaeth y gwaith sâr, oedd e'n aelod. Oedd y plumber wnaeth y gwaith plymo, mae fe'n aelod. Ie. Fe yw Pete, actually, y boi seinodd 'da fi am y tro cynta. O! Anyway, y boi wnaeth helpu 'da'r building regs, yy, hyd yn oed y pobl bildodd y sied, Huw Lloyd a Gareth Harris, pob un sy 'di fel adeiladu'r lle 'ma, ma' nhw gyd 'di bod yn aelodau, so ma' hwnna eitha cwl i meddwl, ch'mod, ma'r cymuned yn dod a'i gilydd er mwyn 'na. Ond, ch'mod, ni hefyd yn neud gore glas ni'n gallu yn y cymuned hefyd, ch'mod, er enghraifft, 'leni nawr ni'n sponsro tîm rygbi Llambed, tîm pêl-rwyd yym

Unrhyw bryd mae member yn dod ato fi moyn help gyda sponsor, er mwyn dechrau rhywbeth, er enghraifft Gail nawr sy'n member, oedd hi moyn dechrau triathlon yn Aberaeron a oedd hi moyn bach o help, so chimod, ni'n lwcus ni mewn sefyllfa ni'n gallu helpu gyda rhywbeth fel 'na. A oedd e'n huge success, chimod, wnaeth dros 120 o bobl wneud y triathlon weekend diwetha, a oedd e'n brilliant, chimod, a wnaeth cwpwl o aelodau'n neud yfed, a ma' jyst yn dod â rwbeth newydd i'r ardal er mwyn hysbysebu chwaraeon Carn Henni. A wnaethon ni gyffwrdd ar hwn ar y de- yym yn yn yr quick fire questions 'na, ond yy cyn bo' ni'n gorffen, awyddus iawn i ddeall bach mwy ynglŷn â be' ti'n gobeithio cyflawni yn y dyfodol, beth yw dyheade ti ar gyfer y dyfodol ar gyfer Cattle Strength? Fel wedes i o blaen, fi moyn fi moyn y lle 'ma i fod yym mae lot o bobl yn meddwl fel, mae fe'n swnio'n ambitious, ond fel, fi moyn Cath O'Shank i bod un o'r gyms gorau yn y UK, os nad y byd. Ie. A fi ddim yn rili meddwl pam allai fe ddim fod, fel i fod yn onest. Chimod, mae fe'n very authentic, mae fe yn, mae fe'n completely wahanol i gyms eraill o gwmpas y lle. Mae, Fi'n credu mae social proof a dangos results yn peth mae lot o gyms ddim yn gallu neud a fi'n rili proud o'r ffaith ni yn gallu dangos ch'od dros 500 o wahanol stories a ch'mo' lluniau before and afters which mae lot o gyms ffili neud a fi'n credu cael y results 'ma gyda clients ni trwy wneud job da hyfforddi a trwy cynnig lle best quality coaching gyda'r best community, yym, fi'n credu ma' hwnna'n gallu neud ni sefyll mas. Ok, grêt. A ma' swnio fel bod lot o syniadau ar y ffôn 'na gyda ti. Licet ti trial rhywbeth falle 'set ti wedi trial eto? Licen i, fel, ges i a Katie idea o'r blaen, ch'mod, joio i neud rhywbeth yym sy'n wahanol er mwyn codi ymwybyddiaeth yym Down Syndrome a bydden fi'n... byddwn i'n lyfo'r idea, a sa i'n gwybod sut bydde fe'n gweithio, o cael rhyw fath o coffee shop, chimod, Aberaeron, Llambed neu yn Felin Fach, lle bydden ni'n yym emploio pobl gyda Down Syndrome, pobl ifanc gyda Down Syndrome, yym i weithio yn y coffee shop. Bydden ni probably yn galw fe'n The Upside Down Coffee Shop neu Nothing Down Down About It Coffee Shop... Ie, waw. ...a jyst creu rhyw fath yy ie, unique fel 'na, er mwyn yy un, codi ymwybyddiaeth, a jyst, ma' jyst yn cŵl, bydde? Ie, bydde. Joio neud rwbeth fel 'na. T'mo' be' sy'n taro fi mewn ffordd fan 'yn yw, ti'n edrych i ddatblygu rhwbeth mewn ardal benodol o Gymru, t'mod, symud nôl i'r ardal sy'n neges pwerus, ond ti hefyd yn sôn ambwyty adeiladu ar dy gryfdere di a t'mod, y cefndir y fforddi 'na, on' yfe? a rhoi rhywbeth i'r gymuned, ond ti hefyd nawr yn edrych ar gyfleoedd penodol o fewn y gymuned 'na, ti'mod, ti'n sôn am Downs fan'na er enghraifft, a trial falle rhoid cyfleoedd newydd i i i i unigolion sy sydd gyda Down syndrome. Ie, yeah, byddwn i'n lyfo, byddwn i yn genuinely lyfo neu rywbeth fela. Ch'mod, dim necessarily coffee shop, alle fod yn rhywbeth, jyst idea, ch'mod, idea. Ie, ie, ie. Join i neu' rhywbeth tebyg i wnna, jyst er mwyn fel, bydde fe'n brilliant i Harry, Yym a ie, watch this space, falle digwydd wrth ddwbr. O, edrych mlaen i gweld lle chi'n bennu lan gyda hwnna, mae'n syniad grêt. Wel, diolch yn fawr iawn am gael ni 'ma, Rhys. Mae 'di bod yn sgwrs ysbrydledig ac yn enghraifft wych o'r hyn y gelli di ei adeiladu pan wyt ti'n credu yno ti dy hun. A dyna ddiwedd y fod. Os nad ydych chi wedi wneud eisioes, cofiwch i wasgu'r botwm subscribe ar be bynnag platfform y'ch chi'n gwylio neu gwrando. Welwn i chi tro nesa.